Ko árape ñamba'apóta he'iséva oikóva ha oje'éva rehe, pejesareko porãkena, ani pejesareko ambue hendápe ha ndapejesarekói ko mbo'epy ko'ag̃aguáre. Mbo'epyrã jaguereko he'iséva oikóva ha oje'éva. Ñepyrũrã, peteĩháme jaguereko moñe'ẽrã. Mokõiha moñe'ẽrã retepy ñanemandu'aje ymi hag̃ua hese. Mbohapyha, he'iséva oikóva ha oje'éva. Ko'ág̃a jahechakuaáta mba'épa jahupytyse hína ko'ã mbo'epy rupive. Ñepyrũrã, omomba'eguasu moñe'ẽrã retepy. Mokõiha, ohechakuaa moñe'ẽrã retepy Ha mbohapyha oikuaa he'iséva oikóva ha oje'éva. Ko'ãva ñañeha'ãta ijahupytypa oñondive ikatu hag̃uáicha jaikuaa oikóva oje'éva. Ko'ápe jahecha peteĩ tapicha oñeñandu vaíva. Mba'épa oiméne ojehu chupe? Moõpa oĩ hína jajesareko porãkena hese? Rolfi iko'ẽnda ha'éi ku ovy'apáva. ojepy'apy ha'ete ku ipy'a renyhẽmbáva, ndaikatúi ho'u heta mba'eveichagua tembi'u, taha'e he'ẽ asukáva térã he'ẽ jukýva. Mba'égui vaiméne péva noñeñandu porãi iko'ẽvo mba'épa oiméne ojehu chupe, moõpa ikatu oho ojechaukávo. Jajesareko porãkena péicha ñañeñandúvopa moõ ikatu jaha, mba'épa ikatu jajapo. Pya'ekuépe jahava'erã ñañepohãnoka ikatu hag̃uáicha omombia ñandehegui mba'asy térã ñañandúva. Ko'ápe jaguereko moñe'ẽrã ñañeha'ãta jajesareko porã hese ikatu hag̃uáicha ñaikũmby mba'épa pe oguerúva ñandéve. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽta peteĩ moñe'ẽrã ha jajesareko porãta hese mba'e marandúpa ogueru ñandéve hína péva. Ogueru ñandéve marandu py'aruru rehegua. Py'aruru, distensiõ, mba'asy tapicha oñandúva juku'a térã akãnundu rire. Heta oĩ ohóva tasyópe pohãnohára rendápe ome'ẽ hag̃ua chupe pohã farmásia Ikatu hag̃uáicha okuera ha avei ho'ukuaa pohã ñana. Umi pohã ñana apytépe jaguereko aguape, ka'apiky, sauko, aguai, ka'agotýre'ỹ ha ambue ikatúva omoirũ. Ha avei oĩ tapicha ohóva pohãnohára chaépe, péva hína pe ñane arandupy oguerúva ñandéve, ome'ẽ hag̃ua ñandéve hína pohã térã. Ojapóva ohai chupe he'i pe py'aruru ombogue hag̃ua. Péva ndojejapovéima. Ko'ág̃a jejaháma pohãnohára rendápe ikatu hag̃uáicha jakuera porã. Ha he'ive ñandéve péicha ñande moñerã, hi'ã jajesareko porã jaha hag̃ua jakuera hag̃uáme. Ani ñañepohãnoka oikuaa'ỹvape ha ivaívagui ivaive mba'asy jaguerekóva. Jahechakuaamíta ko'ág̃a pe moñe'ẽrã retepy, mba'eichaitépa oñembohete ñanemandu'ami jey hag̃ua hese. Jahechakuaa moñe'ẽrã retepy oguereko rupi ñepyrũ, mbyte ha avei paha. Péicha katuetei oñemboheko hína haipyre, jajesareko porãkena ikatu hag̃uáicha ñeikũmby. ndaha'éi oñepyrũva péicha péichante, oñepyrũ oguereko rupi peteĩ ñepyrũmby omoingéva hína pe mba'e omombe'usévape, péva ha'e hína pe ñepyrũ. Upéi oñepyrũ ombohypy'ũ, ikatu hag̃uáicha jaikuaa porãve pe oguerúva ñepyrũmby ha ipahakuévo omohu'ã pe omombe'uséva, péva ha'e hína pe paha. Péicha oñemboheko hína peteĩ jehaipyre.

Upe rire jaguereko mbyte heta oĩ ohóva tasyópe pohãnohára rendápe ome'ẽ hag̃ua chupe pohã farmásia ikatu hag̃uáicha okuera. Ha avei ho'ukuaa pohã ñana, aguape, ka'apiky, sáuko, aguai, ka'avotyre'ỹ ha ambue ikatúva omoirũ umi pohã ho'útava hínape. Oĩ avei tapicha ohóva pohãnohára chaépe, Umíva hína pe oguerekóva pe kuaapy yma guare ha upéicha jeýnte oipo hag̃ua pe tapichápe. Paha oñemohu'ã hína péicha ñande moñe'ẽrã retepy hi'ã jajesareko porã jaha hag̃ua jakuera hag̃uáme, ani ñañepohãnouka oikuaa'ỹvape ha ivai hágui ivaive mba'asy. Ñanemomandu'ami jaipyvógui. Jaipyvo hína pe jahechakuaa hag̃ua peteĩ moñe'ẽrã ryepýpe oñepyrũ ta'i guasúgui ha opa peteĩ kytápe. Ápe he'i ñandéve py'aruru, distensión, mba'asy tapicha oñandúva juku'a térã akãnundu rire. Oñepyrũ py'aruru peteĩ ta'i guasúgui ha ipahaitépe rire rire ou peteĩ kyta. Péva hína ohechauka ñandéve mba'éichapa jahechakuaáta peteĩ haipyvo moñe'ẽrã retepýpe. Oikóva oje'éva, péva ha'e hína mbohapyha jaguerekóva, he'iséva oikóva ha oje'éva. Mba'eichaitépa pe ái katu jahechakuaa? Ko'ág̃a jahecháta hína mba'eichaitépa moñe'ẽrãme jahechakuaa oikóva ha oje'éva. Py'aruru, distensión, mba'asy tapicha oñandúva juku'a térã akanundu rire. Pe ái jaikuaáta hína oikóvapa térãpa oje'éva. Oikóva. Hi'ã jajesareko porã jaha hag̃ua jakuera hag̃uáme, ani ñañepohãnoka oikuaa'ỹva ha ivaihágui ivaive mba'asy. Péva jahecháta hína upéicharamo oikóvapa térãpa oje'éva. Péicha upéicha ramo hína jaikuaa oikóva ha oje'éva, pe oikóva añetehápe ha pe oje'énteva avei. Oikóva umi mba'e oñemombe'úva ojekuaáva oikoháicha, pe oñemombe'uhaichaite, pe oikohaichaite, upéva ha'e hína pe oikóva. Oje'éva umi mba'e oje'éva oikóva rehe térã ikatúva oiko. Péva ikatu oiko ha ikatu ndoikói, péva hína pe oje'éva. Péva pe tapicha ombojoapýva hína pe ñe'ẽ, pe oikóva rehe jey oje'e hína péva. Jehecha jey. Ko'ápe ñamba'apóta peteĩ mbohovái mbykymi rehe. Ñambohovái porandu moñe'ẽrã rupive, Moõpa jaha va'erã ñande rasýramo? Moõpa ikatu jaha? Jaha va'erã tasyópe. Pépe añoite jajuhúta pohã ha pohãnohára ikatúva ñanepytyvõ ombogue hag̃ua térã ombopiro'y hag̃ua ñandehegui mba'asy opaichagua. Mba'eichagua pohã ikatu jaiporu ñamombia hag̃ua mba'asy. Pohã farmásia ikatu hag̃uáicha okuera ha avei ho'ukuaa pohã ñana he'i, aguape, ka'apiky, sauko aguai Ka'avo tyre'ỹ ha ambue ikatúva omoirũ pe pohã farmácia pohãnohára ome'ẽva ñandévepe. Ãva ikatu apohã ñana jaiporu ikatu hag̃uáicha ñamombareteve ha jakuera porãve. Iporãpa jaipurúe ijyképe pohã piro'y térã pohã ñana? Jahecháta mba'épa he'i ñandéve, iporãpa térãpa la iporãi. Iporã ñamombarete hag̃ua pohã farmácia pohãnohára ome'ẽ va'ekue ñandéve ñamombia hag̃ua mba'asy jaguerekóva ñande retére. Ipahápe jahechakuaáta ko'ág̃a mba'épa ñame'ẽ ra'e mandu'arã jaguereko. Oikóva he'i haguéicha ñandéve umi mba'e oñemombe'úva ojekuaáva oikohaichaite, pe oĩhaichaite omombe'u ñandéve hína, upéva he'ise oikóva. Ha pe omohendáva ha ombojoapýva pe oikóva, upéva hína pe oje'éva umi mba'e Oikóva rehe térã ikatúva oiko, péva ha'e hína oje'éva. Jahesa ko'ápe upéicha ramo ha oporandu, Mba'éichapa reñeñandu Rolfi ko'ág̃a reju rire tasyópe ha re'u rire pohã? Mba'épa ombohováine chupe Rolfi? Aguyje ndéve ko'ág̃a añeñandu porãma, aiméma aha hag̃uáicha. Vy'ápe ombohovái Rolfi ovy'aiterei ou haguére heta syópe, omombia chugui pe mba'asy oñandúva, ombopiro'y pehete ha ko'ág̃a ohóma pohãita reve ho'u hag̃ua ha avei tapére ohokuévo ikatúma ogueraha pohã ro'ysã, omoirũ hag̃ua pohã farmásia ho'u va'ekue. Péicha og̃uahẽ ñande mbo'epy ko ára pegua, nemandu'áke. Ikatuha reñemoarandu reimeha guive, nde rehéntema oĩ emombarete hag̃ua nde kuaapy, jajuecha peẽ.